so a while ago i think ndandiri kuma four years kuma five years ikokoko i don't really remember my age but taigara kudzasi kumachonyonyo kusina na civilization it was very far from everything very far from the other centers mamwe magrowth point anga ari kure um, then town harare actually tasingatombozive kuti unoita sei kuti uende kuharare that edge um, but well my father was wise enough to know his ways around kuti zvinhu zvinohodhwa kupisa anga ane katuck shop you know matsonyonyo ikoko people had actually moved there kunotsvaga god kwangu nekagod rush kanga kariko after the wise left and things like that saka pashopa apa taitengesa everything chingwa hwahwa zvese zvaunoda you'd find pakashop kedu ikaka kanga ri pakati pakati pekuti it was like 14 kilometers away from maclinics 14 kilometers away from the other growth point yanga iri a little bit affluent kure kwanga usingasvike bhazi kana mota kwanga kune mota one yemumwe mudhara so rori ndo yaisvika ikokoko kwanga kune mm, ah, ngoro uh, ndo dzatainyanya kushandisa zvikochikari zvaya zvaya zvemadhongi because that was uh, ndo zvanga zviri available kwanga kusina futi maroads anyatsotori uh, ah, bhobho ukatoona zimota rauya either ndere mapurisa vari kunotsvaga makorokoza kuti vapihwe mari vambodhizwa dhizwa and stuff and stuff but otherwise kwanga usingasvike mota kunze kweone um, vanhu vatoipotsawo iyoyo watopotsana nemukana wako kuenda kucivilization so this is where we staying and uh, because we were pretty much closer to the border yekumozambique uh, zvinhu zvaiaffecta mozambique zvaitoti affectawo directly or indirectly probably when people would come kunotsvagawo vachibva kumozambique okay so kumozambique bva kwaita this outbreak kwaita maoutbreak akawanda kwaimboita malaria uh, different things but this time kwakaitika outbreak yecholera yeah, okay kwatya outbreak yecholera taitongoziva kuti tikanzwa kuti kumozambique vanhu vakuvara necholera zvaakutouya kwatiri in a few days uh, time um, so um, tikugara paipa patiwo mudhara because anga akatovhurikei vhurikei aiti gazai maoko make sure muri kudya chikafu chinopisa chikafu ngachivharwe chichi he was very vigilant about this and taizombo spewawo so but chakazoitika ndechekuti sezvo tanga tiri pakashopu kedu katakada kedu handiti kaiprovide everything with, uh, into the community people will then come kunotenga One specific uh, client yakauya was really sick. They were actually on their way kuenda kukaclinic kacho nakandokutara kakari 14 kilometers away. Um, vari kutopusha mbara heis serious heis sick haasi kanaona kutaura haasi kunyatsogona ari kutopera mweya you know haasi kutogona kufema then kudzasuku bhara rakatozara nechi nemasinte sinte zvekuti because you know with cholera hazvimiri zvichingobuda so he was in a wheelbarrow then ndobva waisa gumbezi pamusoro so that whatever is happening inside mumbara zviri kungo zvakavharirwa nechi negudza

because mumwe wairwara so they couldn't work to find gold bla bla bla so mudhara vaatoti no eh, muda mafrezit but ndakupa half lof yechingwa for free you know vaatowapa half lof yechingwa nemafrezits three because there were three guys the one was sick then the two vaimupusha ah vatopiwa paya paya vakutolaza handiti the two guys because they were also hungry vakutolaza vakutolaza but the guy was sick haasi kunyatsodya handiti vaatongoti ndakungonwa chi freezit because ari kungoti akadai so zvova atadza kuita sei mudumu wamatama arwadza ova atoenda so he was not very much eating the bread saka vova atotanga vamuti saka chinwa freezit chishingirira freezit so that at least unowanawo zvinhu zvekuti wadya you know avashingirira ah, freezit kusvika muhafu atadza kupedza visit mukomana atadza kupedza visit then the guys vatoti e iwo wa serious let's start walking now because tiri kufanira kukurumidza kusvika kuchipatara ah paya paya friziteria vakunditambidza you know like raanga apedza rere vangoti o oh, inorapiwa vabereki and you understand if you're living pashop the vabereki vako kana kuti the owners they are trying as much as possible to not eat the stock ona because audye stock udya profit so unenge mafreezes anenge akatozara but aupiwe eh, masweets arimo but aupiwe maput you know stuff like that so pandakapiwa ndakati maiwee mwana wangu zvangu ivo mapresida atinogara tichingonyemudzwa aya nana mudhara nana mose at least im going to enjoy myself ndatora frizitreya ndatomboda kuda nandiri mudiki zve ndatongoti papo mukanwa ga ndakutosvisvina ndakutonakirwa and mdara wangu anga ari kuseri kwecounter he wasn't seeing zvanga zviri kuitika paveranda then the guys vavati ah mdara maita bho takuenda fowatotanga kufamba mdara paari kunotenderero achiuya kunogara paveranda kuti amborelaxa zvake achimirira mamwe macustomer ari kuona ndiri kurova visit ndine ndatori chovha raamukoti ah! iwe Frizit wariwana kupi? Ndikati ah no ndapiwa remfeso yaya anga achirwara wachona atadza kuripedza. Ah, mdara wangu akava katanga yafenda. Unonopenga here? Anyway, I was young. I didn't know any better. Vatongo ndi tamura ipapo ipapo achinonotora bhutsu uko vanditi pamufudzi neni kuchipatara achitangika ku kana muchiziva kunonzi kunzunzutira its walking but also running a little bit because you're carrying some, someone but hausinyadzogona kumhanya full blast asi uri kuda kufambisa ndoga kunzunzutira ikako achida kunzunzutira zvaiti team rere ranga randisira visit we actually uh, caught up with them after about 800 meters ah mdhara vangu wavatarisa so asi haana kana kuwana mukana nawo akangoti aya zvakaoma ndakubatsirai vafana mandibatsira but haana kumbo kana wamhoresana kuti vakomana aa aangoti zvim tichifamba nguva diki diki tasvika kuchipatara it was uh, uh, approximately 14 kilometers kusvika ikoko so if after about one and half after about two hours tasvika kuclinic clinic wangu kuna nurse aid vanga varipo but anga nurse aid ake but anga ane experience because these outbreaks are hap were happening from time to time because this is kuma 2000s uh, uh, yeah kuma early 2000s ah vasvika papa zvikanzi ko haufa because mndu rangu airova kamaranzi aizirikana vasi mogo maita sei zvikanzi mwana wangu ari boo zvake izvezvi but pane zvaitika anwa frizi tiri munhu anga ane cholera anga achitorinwa bva waitanga kusheyana ah zvikanzi ah no e, e, tapabata e, anoona kunge aita sei um, atapurirwa or maybe not but just to be safe chitorai prophylaxis magona because mabva mauya kawani so you still have time handiti makurumidza

Ah, mdhara ipapo ndopaangoti ah mukomana dai mafambisa mukomana wecondition yake yaita sei yashata but haana kuda kuda kuda kuti vaite interaction yakanyanya kureba zvake because anga akumanyirawo tuckshop yake tadzoka tasvika paden tagara mdhara ari kungondicheka kuona kuti mfana ari bho here mfana haasi kuita mahwani here ah, atosvika manheru ah, tatosvika mangwana makuseniseni Kumakuseni ndipo patakaona Timurere akudzoka. Mukomana anga akafugidzwa ne ne nejira kunosvika apa ari mubara but ipapa anga atofugidzwa musoro wese ini handina kunzwisisa kuti zvinorevei. It is actually now that I'm starting to understand kuti mukomana anga atotila anga atofamba anga atokita um, and It's actually now that I'm actually learning a few things about this. So I learned kuti munhu anogona kukupa chinhu handiti and ukasafunga fast fast kuti but why am I being given uh, this thing handiti unopinda muna taisiriva pamwe ari kukupa kuti utodziya moto wembavha he knows kuti kurisivha kwauri ita this gift eh, zvichangonzi tiri pamwe chete saka kana zviri zvikunzi kusungwa kana kuti kufa tichangofa tese because a lot of people kana vakapinda in a predicament or vakapinda muna taisireva vanofila kuti ko inini neinini handiti why ndachuzwa inini why is it kuti all the other people out there vari kufamba vachienjoya life inini ndega ndinonzi ndini ndikurwara inini hazviiti handife ndega handirware ndega handisungwe ndega handiti so pakureceiva magift be careful be careful make sure you know the motive behind why people are gifting you things why people are doing things for you It, this applies pazvese even mababy be careful no kuti why uri kutengerwa phone why uri kupiwa mari yekurukwa musoro handiti dzimwe nguva is just for love but tikungoti nyatsokuziva nyatsokunzwisisa why are people doing things for me why am i being gifted things handisi kudziiswa moto wembavha here ndo point yandakadzidza from there saka magifts ndotora andiregedza kutora magifts but i always make sure kuti ndikunzwisisa kuti why then secondly uh, ndakadzidza kuti bitterness or anger inoita kuti upedze time uchitsvaga revenge so you see how mdhara made these guys on his way kuenda kuchipatara asangana nevakomana in in in nini ndiri nehangu ndaigonotobva ndatoti vakomana ka ngandichitorwai izvezvo zvamaita zvakashata ndakupei chingwa kemimi mahara ndakupai hafurofu rangu makosiya madaiso mwana you know kuti iwe une cholera you can't be but mdara haana kuwana nguva iyoyo because remember kuchipatara asvika akanzi matogona makurumidza handiti so be careful kuti pauri uda unotsvaga revenge hausi kutambisa here nguva yawanga wachada kushandisa kunotsvaga healing handiti dzimwe healing dzinozopedzisira dzisashande prophylaxis ine time frame yekuti zvisakuaffecta pane time frame pakati apa so mukana uripo wekuzodzoka kurevenge like after ndapiwa pro, uh, prophylaxis yangu kuchipatara i mdara kuti then pakuzosangana nevakomana ava kechitu manje ndarapwa pinda mudamburos navo then fight hey, mimi umaita sei chichichichi ochibvunzana nawo because ndomukana so mukana uripo he still didn't choose that way because he realized kuti probably vakomana ava they are bitter or probably they are ignorant they don't know kuti zvinoshanda sei they don't know kuti impact yezvavanga vachiita yakamira sei saka angototi rega ndiende zvangu kuti kuti akada kwangu ndinomeka more profit so so so really introspect pese paunenge wada kuti handinzwaro Haa havangambondidaro ndakutovaendera izvezvi. Chimbozvibvunza kuti hausi kukanga hausi kutambisa here mukana wekuexplora things that could better you. Hausi ku- u- paunoda unotora nguva neeffort yekuda kunokaurisa vanhu. Hausi kuto uh, waster here time neeffort nemari yekunozviimprover. or yekunozviita kuti uwane healing yeah so those are the two main lessons that i, I learned um, from that age oh, ndakazozvidzidza izvezvo ndakura kuti but ndo malessons andingatore from all this and thirdly guys usaite zvinhu zvakadhakwa mana why, why would you do that why would you Why would you in your rightful mind give mwana or maybe mfeso yanga asiri in Eh, the right for mind because airwara but tiri kungoti dzimwe nguva people are not even sick but vari kungoita zvinhu zvakadhakwa vari kungoti handifendeka why would you do that

just be good man just use your predicament as a lesson for others kuti mukuona pandiri apa hey, eh, ndikurwara kudai so vana ava make sure kuti zvamuri kudya zviudziya make sure kuti vari kugeza maoko make sure kuti closing food then we learn then at least unenge waitawo oh, munhu anenge abatsira you know stuff like that but well maybe helping is not everyone's cup of tea so yeah maybe it doesn't make sense but ndo imwe third lesson yandakazongoonawo kuti predicament yako ka ngaive chidzidzo kune vamwe vanhu and people would then look for you kuti iwe wakamboita cholera kana kuti waita cholera takatozoponeswa nemwe face akatiudza kuti unodai unodai unodai you have to remain hydrated you have to do that anyway enough with my rants for today um, tozoonana kana ndauya neimwe nyaya futi bcause dzakati wandei alright